Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta', Protrade, MFCC, Logo Express u Saint Albert Ironmongery. Int Min Int huwa produzzjoni imtella' mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Merħba għal episodju ieħor ta' Int Min Int, jiena Luk u s-suġġett tal-lum huwa il-crowdfunding online. Ħanibdew propju l-episodju tal-lum billi nurukom dan il-filmat fej ser jispjegana daqsxejn x'inhu crowdfunding U minn fejn beda? Storikament, kien komuni li n-nobbli u individwi għonja jkopru l-ispejjeż tal-artisti. Dan kien imsemmi bħala patroċinju. Alexander Pope irċieva fondi mill-udjenza tiegħu meta beda jittraduċi l-Iljad. Huwa uża mudell bħall-abbonament li fih irċieva ħlas bil-quddiem u wiegħed li jippubblika volum kull sena. Dan issa jissejjaħ bħala crowdfunding ibbażat fuq premju. Mozart huwa eżempju fejn il-mawra li kien ippjana tħabtu għall-ewwel. Bħala riżultat, huwa laħaq lill-ispettaturi tiegħu u ġabar biżżejjed fondi biex iwettaq it-tliet kunċerti ġodda tiegħu għall-pjanu. L-ewwel darba li ntużat donazzjoni b'mod diġitali kienet fl-1997, meta l-band Ingliża Marillion irnexxielha ssalva l-mawra tagħhom fl-Istati Uniti billi ġabret somma ta' 60,000 dollaru permezz ta' ġbir ta' fondi mill-internet. L-online crowdfunding kien primarjament fenomenu niċċa qabel l-2008. Il-kriżi finanzjarji laqtet l-ekonomija globali. Bħala riżultat, Il-fiduċja pubblika fl-istituzzjonijiet finanzjarji tradizzjonali naqset. Il-crowdfunding kiber b'mod esponenzjali bil-ħolqien ta' pjattaformi bħal Indiegogo u Kickstarter li jiddependu permezz ta' donazzjonijiet ta' darba għal wieħed biex jibda l-intrapriża tan-negozji tagħhom, innovazzjonijiet ta' prodotti u proġetti kreattivi, fost l-oħrajn. GoFundMe huwa magħruf sew għall-ġbir ta' fondi li jsir waqt traġedji, fejn il-ġbir ta' fondi kien se jitwaqqaf biex jgħin lill-vittmi u l-familji tagħhom spejjeż mediċi u servizzi ta' tifkira, fost oħrajn. Patreon huwa differenti minn sistemi oħra bbażati fuq donazzjoni, peress li jaħdem fuq abbonament ta' kull xahar simili għal Netflix jew Spotify, fejn il-patruni jistgħu jagħtu ċertu ammont ibbażati fuq diversi livelli determinati mill-kreatur tal-paġna. Użat ħafna mill-kreaturi tal-kontenut li jridu joħolqu kontenut tal-vidjow, arti jew illustrazzjonijiet, mużiċisti, kittieba u podcasters. Hemmhekk morna daqsxejn lura mhux ħażin biex naraw il-bidu tal-crowdfunding pero' għal żewġ eżempji daqsxejn iktar preżenti issa nilqa' magħna liż-żewġ mistiedna li għandna għal Int Min Int tal-lum lil John Mallia minn Il-Podcast ta' John u Matthew Bonanno minn Bis-Serjetà. Kif intom? Tajjeb ħafna, grazzi immensament tal-istedina dejjem dejjem pjaċir speċi aktar ma nsir anzjan biż-żmien u minkejja li xorta nħossni ġovanili ħafna nibża' li nkun qed Nigdeb lili nnifsi li nifhem iż-żgħażagħ biex taf fejn qegħdin bħala bħala ħsieb. Allura nieħu gost ħafna niltaqa' ma' nies li huma ferm aktar żagħżugħa minni biex jgħarrfuni daqsxejn x'inhi l-pjanura kulturali bħalissa. Grazzi lilkom tal-li lqajtu l-istedina tagħna. Ħa nibda mill-punt tat-tluq. Għalfejn crowdfunding? Jiena meta bdejt għażilt crowdfunding għax speċi ma ridtx I didn't want to rely on x'ismu kumpaniji, jiġifieri kumpanija privati għax dak li fl-esperjenza tiegħi li tiġri wara l-kumpaniji hija xogħol Apparti, ġifieri, apparti l-kontenut li tikkrea, li toħloq għandek il-xogħol l-ieħor li toqgħod tiġri warajhom biex issibhom, tiġri warajhom biex iħallsuk. So il-crowdfunding ukoll li li għandu huwa n-nies li jħobbu dak li tagħmel kind of huma l il-fondaturi tiegħek speċi li jien nara bħala mudell interessanti. U minn naħa tiegħek John? Bla dubju speċi jien minkejja li nadotta speċi mudell hybrid, jiġifieri parti minnu huwa noħroġ fis-swieq hemm barra u nara li l-kumpaniji jixtiequ jkunu parteċipi magħna, però mbagħad hemm għandna qisu 30% tad-dħul tagħna li jiġi minn naħa ta' Patreon. Onestament fil-bidu ma kontx naħseb li ħa jkun is-suċċess li huwa llum, jiġifieri ma kienx li b'xi mod għedt eħe ħa nagħmel Patreon għax hekk. Sempliċement xtaqt li min ikollu dik ix-xewqa li tant jinteressah il-proġett li jtina daqqa t'id biex inkunu nistgħu niffinanzjaw kemm l-operat u sussegwentament it-tkabbir ta' dak l-operat u tal-kunċett ikun jista', jiġifieri kienet ħafna inqas kunsiderazzjoni kummerċjali milli kienet kunsiderazzjoni ta' tiswir ta' komunità. Jekk inħarsu daqsxejn lejn il-kontenut, meta nqabblu l-crowdfunding ma' affarijiet iktar tradizzjonali, inti tista' tikkompara għax isek għandek naqra mit-tnejn. Taħseb illi tagħmel differenza fit-tip ta' kontenut li jiġi produċut jew inkella l-endpoint, jekk nistgħu nsejħulu hekk, ħa jkun l-istess ħaġa, jiġifieri l-istess tip ta' kontenut ser jiġi pproduċut. Le, ara, min-naħa tagħna għandna linja editorjali tagħna u perswas li Matthew mhux se nitkellem għalih, ma naf naf x'tip ta' ħobs jkoll Matthew Smith. Għandna linja editorjali tagħna meta jkun hemm xi xorta ta' kunflitt bejn dak li qed nagħmlu aħna u dak li forsi nies li jiffinanzjawna min-naħa kummerċjali, jekk jinħoloq dak il-kunflitt, jerbaħ dejjem l-editorjal. U għaldaqstant le, m'hemm ebda differenza f'dak li nipproduċu. Ovvjament, iktar milli kif niffinanzjawh iktar fejn jixxandar, imma dik dik konverżazzjoni għal darb'oħra. Eżatt. Matt, taħseb illi huwa vijabbli llum il-ġurnata biex artist kreattiv imur għal din it-tip ta' ta' pjattaforma biex ikun jista' jsostni l-proġetti tiegħu? Naħseb l-iktar ħaġa li tiddetermina jekk crowdfunding ikunx ta' suċċess jew le huwa inti l-ewwel trid tibni l-udjenza. Int trid ikollok li inti issa jien nagħmel bis-serjetà il fuq minn għaxar snin issa on and off jiġifieri. U meta bdejt ovvjament ma kienx hawn daqshekk crowdfunding u hekk. Li li x'ismu allura inti ma tistax taqbad pereżempju għadek kemm bdejt pereżempju naf għadek kemm għamilt page jew jew formajt band jew hekk u tgħid ok ħa nagħmel crowdfunding mal-ewwel għax probabbli ħa tbagħatilna. Jien naf nies li pereżempju jiġu għax raw li l-Patreon tiegħi u ta' John kind of qabdu u u jsaqsuni isma' taħseb li għandi nagħmel Patreon u ngħidilhom onestament le għax titkabbar l-udjenza l-ewwel. Dak li jkun irid jitfa' flusu fuq xi ħaġa li hemm diġà xi tip ta' history jekk nistgħu ngħidu hekk. Hija xi hija x'ismu, tipo chicken and egg situation, għax jekk m'għandekx il-fondi ma sax tibda tagħmel x'ismu, so issib kind of tagħmel dak in-naqa naħseb sagrifiċċju għall-ewwel, tgħid ħa noħroġ flusi u ħa niffondjah jiena, mbagħad tgħid ħa naqbad il-crowdfunding. Eżattament. Il-crowdfunding qed jintuża wkoll fil-ġurnaliżmu. Ltqajna ma' xi ħadd li qed jagħmel użu tal-crowdfunding proprju għal dan, naraw fil-filmat li ġej. L-esperjenza tiegħi hi li rrid insib alternattivi wkoll biex inkun nista' nkompli niffinanzja l-operat. Eh, għaliex fil-verità hemm l-aspettattiva xi ftit jew li l-ġurnaliżmu jkun b'xejn. Illi il-pubbliku diġà isib l-informazzjoni kollha li għandu bżonn mingħajr ma jkollu għalfejn iħallas għaliha. It-tip ta' ġurnaliżmu li nagħmel jien huwa partikolari fis-sens li huwa aktar analiżi. Jekk kellek tqabbel fil-ġurnaliżmu konvenzjonali, jiena ma nkunx il-gazzetta ta' kuljum. Jiena x-xogħol tiegħi hu iktar il-magazine ta' darba fil-ġimgħa jew darba fil-ħmistax illi jagħmel analiżi kritika ta' dak li jkun qed jiġri. U dak dejjem kellu interess ta' niċċa, anke meta kien fuq il-magazines konvenzjonali ma kienx jixtrihom kulħadd. U allura l-interess huwa inqas, il-volum huwa inqas, u fis-suq lokali allura l-persuni li huma lesti jdaħħlu jdejhom fil-but biex jassiguraw li dan jibqa' għalihom u għal ħaddieħor huwa iktar limitat. Jiġifieri rrid insib modi oħra kif kif kif inżommu sostenibbli. Li ġagħalni nfittex il-crowdfunding kien id-deċiżjoni li nagħmilha full time. Jiġifieri li nieqaf inwaqqaf x-xogħol l-ieħor li kont nagħmel. Il-blog beda sew qabel iddeċidejt li nfittex il-crowdfunding, però dik kienet xi ħaġa li kont kont niffinanzja jien u kont nagħmilha fil-ħin fil-ħin liberu tiegħi. Meta ddeċidejt li niddedika l-ġurnata sħiħa għalih, U mbagħad għad ħa nipprova crowdfunding ħa nara dan ikunx sors ta' dħul biex iħallas li paga anki jekk umli. U għal numru ta' snin hekk ġara, kien possibbli. Ikolli ngħidlek, jiġifieri l-ideat tiegħi huma ftit limitati llum, jiġifieri jiena ħadt il-linja mill-bidu nett Illi nevita li naċċetta bookings ta' riklami direttament. Mhux għax min jixtri reklam dak il-ħin ikun irid jipprova jikkundizzjona dak li tikteb, imma dejjem hemm ir-riskju illi tawtoċensura, tikkundizzjona lilek innifsek. Ċertament jiena m'għandi l-ebda aċċess għall-ebda forma ta' fondi pubbliċi, il-Gvern ma jirreklamax fuq il-mezzi tiegħi, meta kien hemm skemi għall-għajnuna minħabba l-Covid jew xi ħaġa hekk, sid bħal tiegħi qatt ma kien eliġibbli u allura d-dħul kien magħmul, ejja ngħidu 80 fil-mija, 90 fil-mija dak li jħallsu n-nies f'donazzjonijiet u l-għaxra fil-mija l-oħra r-riklami bbukkjati awtomatikament bil-Google. Naħseb li jrid ikun hemm xi mezzi oħra. li jista' jkun li f'ċertu każijiet il-crowdfunding ma jkunx biżżejjed. Meta bdejtu intom din it-triq tal-crowdfunding kellkom dik id-daqsxejn ta' eh, biża' li jista' jkun ma jkunx biżżejjed biex tkunu tistgħu ttellgħu kontenut ta' kwalità? Eh, le, jena minna għadie bħal ma saqtlek l-ewel eh, bdejt il-podcast partikolarment, il-podcast seħħ wara sensiela ta' proġetti oħrajn. Seħħ, ħadna riskju, iddeċidejna li ħanuħu riskju, nieħdu riskju kif beda jispjega Matthew, konna erba' erba' min-nies u eleġġejna li isma' ħanagħmlu ħanixbdu erba' erba' podcasts, ħanippruvaw kemm jista' jkun niffinanzjawhom permezz ta' azjendi li forsi jixtiequ jiffinanzjaw permezz ta' sponsorship. U kellna sponsorship minimu kemm ikopri bl-eżatt ċertu ħtiġijiet. Imma t-tir dejjem kien li niffinanzja l-biċċa assoluta, fil-bidu kien il-biċċa kompletament minn azjendi li huma, kif tgħid, qegħdin hemm għall-profitt, sewwa, biex jużaw il-pjattaforma tiegħi biex jirreklamaw. Eventwalment meta ftaħna l-Patreon ftaħnieha, kif qed ngħidlek, biex niftħu l-komunità, però mnalla ftaħnieha, jiġifieri, għax Imbagħad xi nqabdet, qisha qabdet waħedha. In-nies tant sabu interess u valur li jiena kull ma kelli nagħmel hu mbagħad li dejjem nfakkar lin-nies waqt li nkun qiegħed fuq il-podcast u minn hemmhekk speċjal il-Patreon bħala Bħala daqs kompla jiddaqqas. Però l-iktar ħaġa cool mill-Patreon kollha żgur hija l-opportunità li jtik biex inti issir taf il-komunità tiegħek sew u jinħoloq dal-conduit ta' komunikazzjoni bejnek u n-nies varji li jippopolaw l-udjenza tiegħek. Eżatt. Fil-fatt għalhekk kont ġej għax naħseb jien apparti mil-lat finanzjarju huwa mod ta' kif Iżżommu lilkom innifiskom vera viċin ta' dawk li jsegwu l-kontenut tagħkom. Tħoss dan l-effett min-naħa tiegħek, Matt? Jiena s-sitwazzjoni tiegħi naqa' differenti għax John huwa l-wiċċ ta' dak li jagħmel, speċi, u jiena s-sit tiegħi u l-page tiegħi kind of hemm hemm karattru, hemm is-satra għandek dik il-portiera li kind of il-punt huwa mhux li kind of issir taf lili bħala bħala mezz, hija kind of li mod kif tapprezza il dak li nagħmel speċi, so hemm naqa' differenza naħseb hemmhekk. Taħsbu li l-artisti fuq bażi lokali lesti ma jiddependux fuq, ngħidu hekk, entitajiet politiċi, kummerċjali u jmorru totalment fuq fuq crowdfunding? Kif tarawha dil dil mill-perspettiva tal-artisti lokali llum? Jien naħseb li hija kemmxejn diffiċli għax kif qed ngħidu inti trid ikollok l-ewwel l-udjenza u naħseb Il-problema f'Malta hija n-numri. N-numri huma diffiċli biex taqadhom. Dejjem nagħti l-eżempju ta' inti jekk inti tagħmel xi ħaġa nix u alternattiva l-Amerika, l-Amerika għandek popolazzjoni ta' 300 miljun. Ġifieri inti jekk tagħmel xi ħaġa nix xorta jista' jkun ħa jkollok miljun persuna. Allavolja hija perċentaġġ żgħir imma miljun persuna xorta. Allura Malta il-numri kind of inti tista' tieħu slice pjuttost żgħira ta' nies li. Eżatt, u anke jekk tagħmel xi ħaġa għall-massa n-numri jkunu komparati internazzjonalment. Jien naħseb f'kull sfera għandek l-issue tal-economies of scale, hawn mhux f'kull sfera imma f'ħafna mill-industriji għandek din l-issue. Trid tara qabel ma tweġibha dik il-mistoqsija trid tara x'inhuma l-għanijiet tal-artisti, biex tara Dan l-artist qed jipprova jgħajjex lilu nnifsu u l-familja minn fuq l-arti tiegħu, għax jekk dak il-każ il-crowdfunding b'probabbiltà assoluta hija li mhijiex minn tista' tvinċi bihom. Però jekk pereżempju jiena ġej mix-xena tal-mużika, Aħna dax-xorta ta' crowdfunding spiċċ konna nagħmlu għax aħna meta konna nagħmlu l-kunċerti inti tbigħ il-biljett, sponsors ħadd ma ħa jtik spiċċ għal dak iż-żmien għal band tal-hip hop, ix-xorta ta' band li konna aħna konna nies li kienu spiċċ kellhom ċertu dissidenza fil-lirika tagħhom u kull. Jiġifieri meta bniedem qed jeleġġi li isma' ħe ħa ntih għaxar ewros biex nidħol narah il-da. Dak huwa xorta ta' crowdfunding. Forsi mhux ma ssieħibx biex itirek frekwentament dik l-għaxar euros, imma qed jgħid eħe is-Sibt li ġej ħa ntih għaxar euros lil dan. Però jiena naħseb li bħal Benz, pereżempju, naħseb għandhom opportunità li meta jkollhom gig tajjeb, għas-saħħa tal-argument, u jkollhom ikun hemm dak is-sens hekk waqt gig ta' ta' kolleġġjalità inti ma' min għadu kif tak ħafna gost. Naħseb dak il-mument jippreżenta opportunità għal nies li huma artisti biex jipperswadu lin-nies biex ikunu ta' għajnuna. Kif qed ngħidu, dawn mhux se jkunu Mhux bl-ebda mod ħa tkopri l-introjtu kollu. Però tajt pereżempju isma' għandi 300 euro fix-xahar biex nonfoqhom fuq garaxx pereżempju. Ekstra għal ġol. Terġa' tinvestihom fil-materjal li inti stess. Mhux hekk. U naħseb ħaġa oħra li tiddependi jekk il-crowdfunding ikunx bħall-Patreon ġifieri għax Hemm daqqa differenza bejn jien kif nara jien hemm żewġ tipi ta' crowdfunding. Hemm il-crowdfunding kontinwu bħal Patreon kif nagħmlu jiena u John. U imbagħad hemm għandek il-crowdfunding għal proġett partikolari. Li hemm iktar bħal GoGetFunding u dal-affarijiet. Li inti tgħid jien naf irrid nagħmel dal-album, irrid nagħmel dal-short film, jekk jogħġobkom tistgħu ittuni flus biex niffinanzjah. Li kont qed ngħid huwa li jekk inti tista' toffri xi ħaġa extra, pereżempju inċentiv biex isiru patruni, jien naf pereżempju band jista' joffri early access għal ħa jkollna dil-diska l-ġdida jew xi ħaġa li jew xi behind the scenes jew dan, li dawn huma inċentivi biex x'ismu biex inti tagħtihom iktar valur speċi li jiena personalment inbati minn naqa' ma nkunx naf x'noffri eżatt, għax speċi li nagħmel noħorġu kollu speċi. Eżattament. U inti li qed issegwi. Digressjoni ħafifa żgħira importanti. Mela, mela. Għadu kif semma l-kelma patruni. Tajb li nsemmu li fil-lessiku Malti dik sa sena u nofsilu ma kienx teżisti, però jekk forsi hawn xi ħadd xi Spanjol jew hekk li qed jaħseb li jagħmel jirrevedi d-dizzjunarju Malti u jixtieq iżidha. Credits, John. And biex indaħħlu wkoll kelma ġdida. Jien għandi dix-xewqa li r-reviżjoni ġdida tal-lingwa Maltija jkollha hekk, jien naf. Poddata wkoll inti. Poddata mhux tiegħi, le, Tony Sant. Le, jiena nefast u patruni s'issa għandi. Nefasto patrun qed nipprova. Mhux indaħluhom fil-lessiku mela fil-reviżjoni. Ija, eh, forsi nistgħu jew nagħmlu xi xorta ta' survey jew xi poll jew hekk jiena ehm, lest niffinanzja. U inti li qed issegwina u forsi għandek xi idea partikolari u qed tismana nitkellmu fuq Patreon, crowdfunding, il-filmat li ġej żgur se jinteressak. Żgħar huwa crowdfunding platform, hija l-unika crowdfunding platform f'Malta. Ilha teżisti mill-tmiem ta' 2015. Bażikament hija platform fejn in-nies jistgħu jagħmlu l-crowdfunding campaigns tagħhom biex jiġbru l-flus għall-ideat u l-proġetti tagħhom. Żewġ proġetti li kellna dis-sena li kienu ta' suċċess, wieħed kien ta' il-lokal li huwa ħanut il-belt fej it's an artisan centre biex ngħidulu hekk, is-sid tal-lokal iddeċidiet biex tagħmel crowdfunding campaign biex tiġbor il-flus biex hi tkun tista' jkollha ħanut isbaħ u li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Jiġifieri, il-campaigns li għandna fuq iż-żgħar huma differenti ħafna. Hemm ftit minn kollox, campaign ieħor li kellna, Jonathan Dalli għamel il-Camino de Santiago u uża ż-żgħar ukoll biex jitella' flus biex imbagħad ikun jista' jagħmel sports complex fl-Etijopja. Jiġifieri. Hemm ftit minn kollu, teatru, intrapriża, karità. Kważi kollox jista' jkollu crowdfunding campaign, mhux kollox ovvjament, imma hemm ħafna proġetti, ħafna ideat li crowdfunding campaign jista' jkun vera ta' benefiċċju għalihom. Meta jkollok crowdfunding campaign online, dak mhux limitat għal Malta biss, bażikament malajr ikun online, it's global. Jiġifieri jekk xi ħadd li għandu credit card irid jagħti naf ħamsin ewro lil karità Maltija, jista'. Online opens a lot of doors. It's a method of alternative finance. Malta. Għadha fil-bidu, nistgħu ngħidu, għax sitt snin mhumiex ħafna, imma qegħdin naraw li n-nies qegħdin interessati fiha, qegħdin jafdaw fiha wkoll. U bażikament l-EU f'Novembru li għadda għaddiet regulation fejn il-27 Member States tal-EU kollha se jkollhom il-crowdfunding regulations l-istess, jiġifieri ser jkun hemm level playing field. Ovvjament di ta' tiskop biex il-crowdfunding sector f'Malta tikber. Tkellimna ħafna dwar crowdfunding, però il-proġetti nnifishom tagħkom ma tantx tkellimna fuqhom. Nixtieq nibda minnek, Matt. X'wasslek biex tibda proġett bħal dan li għandek is-satira mħallta ma' aħbarijiet lokali, x'wasslek biex tibda bis-serjetà? Jien minn mindu kont żgħir kont fan tas-satira u minn dejjem għoġobni l-aspett ta' tgħid xi ħaġa mingħajr ma tgħidha speċi dak li għandu sabiħ is-satra tista' tgħaddi messaġġ u tagħmel ċajta u l-konsumatur ta' dik il- artiklu, headline, stampa eċċetera mhix ovvja immedjatament x'inhi. Il-persuna li qed jikkonsma jrid jagħmel dik il-one plus one u mbagħad Minn hemm tiġi d-daħka speċi. U dejjem kien jogħġobni pereżempju kont kont fan kbir ta' South Park li kind of dak huma satira huma kind dak kien l-ewwel proper exposure għal satira. Mbagħad fis-sens ta' satira fuq l-aħbarijiet hemm The Onion. Ġifieri The Onion hija bażikament il bħal bis-serjetà imma tal-Amerika li hija kind of l-iktar waħda famuża u minn hemm ħriġt kind of l-idea li speċi Malta m'għandniex xi ħaġa hekk, hawn bżonn għalija, hawn ħafna materjal iktar milli bżonn, hawn il-x'ismu il-landscape Malti hija rajp għal dak it-tip ta' ta' ċajt. U eħe, u ddeċidejt li x'ismu li li nibda nipprova as in di as in fil-bidu ġest kienet blog post ma kienx ma kienx ma kelli l-ebda pjan ġest qed ħa nitfa' dal-artiklu. L-artiklu kien fuq dak iż-żmien kien hemm it-tieġ ta' iż-żwieġ ta' Prince William u Kate Middleton u jiena ktibt artiklu li r-Reġina Eliżabett ta' dak iż-żmien, RIP, x'ismu, li tathom il-Malta bħala rigal għax ħasbet li Malta għadha kolonja Ingliża. Dak kien l-ewwel. U kien għamel suċċess u minn hemm kien hemm iktar punti fejn kind of kull darba qisu b'kull artiklu jsir iktar popolari u here we are. Tajjeb, wis. Ġo, minna ħatakom, meta bdejtu, eh, kien proġett naħseb pjuttost differenti għal dak iż-żmien li għandek podcast totalment bil-Malti. Eh, x'kienet il-reazzjoni tan-nies għal eh, dak li bdejtu tipproduċu? Il-spos kienet mal-ewwel waħda tajba, ġviri Ma stennejtx, anzi, li se jkun hemm dik ix-xorta ta', kont naf li kien hemm stennija u antiċipazzjoni minn ċertu volum ta' nies, però ma stennejtx li pereżempju ħa jarawh sal-aħħar. L-ewwel taħdita kienet jiena u missieri għal tliet sigħat nitħaddtu fuq elf digressjoni, elf tema, jien bilkemm kont naf x'qed nagħmel, jiġifieri kelli ħafna anzjetà fuqi waqt li kont qed nagħmilha, jiġifieri mhux li Kont orjentat ħafna fil-konverżazzjoni, però kienet konverżazzjoni kemm xejn impenjata u sinċiera u bil-Malti li naħseb l-awtentiċità biħħiet il-spiċċ tal-kunċett 'il kulħadd. Grazzi John, grazzi Matt talli lqajtu l-istedina tagħna, qsamtu magħna l-esperjenzi tagħkom u l-opinjonijiet tagħkom dwar crowdfunding u minn hawnhekk Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-isponsors kollha tagħna kif ukoll infakkarkom li dan il-programm huwa mtella' mill-istudenti tal-Baċellerat tal-Media fi ħdan l-Istitut tal-Arti Kreattiva. Grazzi talli kontu magħna għal programm ieħor ta' Int Min Int.

Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-sett, u Logo Express għar-rigali tal-mistednin.